Hey, BB Naija. Hey, my people. This one, it break my heart. oh. I just say me I bring am come na table, my beautiful people, my Naija people. This our brother, our uncle, uh, Nedu, yes, Nedu, when they say, nothing Musa no go see for gate, oh, he don break the table, oh. Hmm. If you dey there, my purpose of bringing this video, I go leave am make you watch your own. make you take your own sense make you use your own sense take calculate never you ever ever mostly all those celebrity all those social media influencer never you say hey I want it's good to say I want to be like them but never you go and kill yourself because of another man uh, uh, rich or another man success or another man blessing I beg because you don't really know how people make it in this world in this life as our prophet my prophet TB Joshua go say This world is not my own some people no know say this world is not their own we come here to trade and we go back to where we come from remember on your last day wetin you go tell your creator when you go live life when you go dey do something you think say nobody dey see you remember God dey see you but this our brother now dey do I think he dey see a lot he dey tell una say make una no ever he say many of those our people na man wey get um cassava for front e say dem dey gbek am for where the other side for dey come out i no wan talk am abi na woman e say one person for inside na hear am for him mouth o e say one person for inside e say ordinary call wey dem call her na three million dem give am e say before dem give am woto woto dem give am fifteen million yes no be me fifteen million fifteen my people this one shatalayz me o I just bring am come out to encourage any of us wey we dey say one day I want to buy hama gym want to buy this my people be yourself one day God will hear our prayer never you look anybody because you no know his his source of income you no know how e take dey bring him money come outside at least our brother now e don dey expose dem e expose dem say him no get right to mention name but one for inside e no dey do come out but one for inside e go do, di one wey dem dey knack cassava for di oda side o uhmm e say one dey do come outside one no dey do come outside one dey do am coded but if some of our broda or some of our sista or some of our anybody go say you no dey see am no be di di same eh eh eh social media wey you dey na im dis pesin dey, you no see as e dey make am why who show am be your own where you dey my pipo tell dat your papa Tell dat your mama, tell dat your broda sey dat pesin name and your name no be di same. Na wetin you go tell dat pesin o. No let anybody push you. Those pipu wey dem dey give fifteen million, you know wetin dat pesin wan collect for your body? Man go just say because e wan go e wan go down with you, e tok to you three million, then after I talk to you, I go give you 15. May una dey collect sense so because I remember one story when they say those our superstar, those God forgive me, I no wan pronounce am. He said they dey there to they get the money with the other side. They need all those our star. May una be careful. They go use money ah make una be careful no be my mouth na for hear am o and if you give birth to your child always advice that child always give am that your advice say not all that is greater that is gold my son my daughter make it there is God always let your children put God in first make dem no ever look another person yo dem say dem wan be like that no be your own be who you be one day you will get there yes na wetin I see o always encourage your brother your sister your children let dem know sey dis world na touch and leave. Anything you get for dis world, you go leave am, you no carry am go heaven. Because if you take life like dat easily, I believe sey we go dey think, I believe sey all those kind of things, how big big Naija, de go pay dat girl, dat pesin how many million just to hear for am, just to, do you know, do you know as a girl, you no con sit down sey um omoh, Which kind money be this? Make una collect sense o! Make una abeg, make una no dey spoil our small small girls, our small small boys. Dem some go come go enter yahoo because dem wan still ah! That Instagram, that big big na I no know wetin I dey talk my people because I dey do voice over, I dey love to sit down talk, concentrate, dey comfortable to give am woto woto. Ah! This one shortalize me o! I say make I bring am come una table my people. Wetin you think about it?

a thumbs up subscribe drop tell me wetin you think about this video okay yes na ten thousand dollar na i say that they give if they nyash am mm. no be you. i will draw my word i will see you in my next video bye bye now this one get. everybody go chop breakfast. Shayo.